Din il-wirja tesplora eh, dualitajiet bħal pereżempju il-mewt u l-ħajja, il-preżenza u l-assenza, u dak li hu tanġibbli u dak li hu intanġibbli. Matthew Schembri u Thomas Scerri huma żewġ artisti żgħażagħ li ħadmu flimkien sabiex jesploraw l-ispazji bejjiena, l-hemm u l-hawn, l-issa u l-imbagħad. F'din ir-rokna ltqajna kemm ma' Thomas kif ukoll ma' Matthew sabiex jagħtuna dewqa tal-wirja li ttellgħet f'Awwissu u Settembru fi spazju kreattiv il-Belt Valletta. In Between bdiet bħala kellna esibizzjoni kollettiva jisimha Shifting Context li kienet l-ewwel edizzjoni ta' Shifting Context u hemmhekk jiena u Matthew ħadna l-ewwel prize. U minn hekk bdiet din il-kollaborazzjoni flimkien biex parti mill-premju kellna nagħmlu exhibition kollettiva bejnietna. Ix-xogħol ta' Matthew kien huwa daqsxejn iżjed kunċettwali mentri tiegħi hu iktar viżiv, allura biex sibna common ground bejn ix-xogħlijiet kienet daqsxejn challenging. Però rrealizzajna li waqt li konna qed naħdmu flimkien kien hemm din it-tema ta' in-between komuni fi ħsibiet tagħna. U użajniha bħala di bħala tema li ħa torbot ix-xogħlijiet flimkien. L-installazzjoni tiegħi li jisimha What You Left Behind, jiena qed nistieden il-viżitaturi li jiġu hawnhekk biex fergħu tazzambit u mbagħad huma avżati biex meta jlestu minnha jpoġġu t-tazza ġol-kamra l-oħra. Pero' jiena f'din l-installazzjoni dawn it-tazzi għandhom tip ta' kimika magħhom u din il-kimika meta persuna tmissha tħalli l-marki tagħha, ġifieri bħal pereżempju l-fingerprints. Tista' taraha bħala kummentarju dwar L-idea ta' l-laqgħat li jkollna relatati ma' avvenimenti artistiċi fejn ikun hemm l-inbid u n-nies jiltaqgħu li hija xi ħaġa li bil-pandemija kellha tieqaf ukoll imma mbagħad l-ammont ta' tazzi hawn xi madwar 800 tazza jirrifletti l-ammont ta' nies li mietu bil-Covid hawn Malta. Ix-xogħol tiegħi jissejjaħ Materja. Materja, bl-Ingliż nirreferu għaliha bħala matter. Ix-xogħol tiegħi jittratta ħafna l-materjalità tal-ħajja. It-tema ta' in between jiena ħadtha bejn il-mod ta' kif ninterpretaw il-ħajja aħna, x'kien hemm qabel u x'jiġi wara. U dan jidher fix-xogħol. Ix-xogħol jiena ddeċidejt li ngħattih biex kulma tara ħjiel tiegħu. Bħal bl-istess mod kif x'hemm wara l-ħajja nafu li hemm xi ħaġa però ħadd ħadd ma jaf x'inhi. Hemm ħjiel tagħha ma ma nistgħux narawha. U bl-istess mod ix-xogħol qed jirrifletti dan. Ix-xogħol tiegħi jinvolvi paintings kif ukoll skulturi. Il-paintings huma mixed media, huma moħtijin b'perspex translucent li Hemm ħjiel ta' x'qed tara ma m'intix tara x'inhu l-materjal qed jintilef. Bl-istess mod l-iskulturi huma mgħottijin ukoll. L-iskulturi huma magħmulin mill-ħadid u ġibs. Ix-xogħlijiet huma mgħottijin biex l-udjenza jkollha kurżità li tkun taf u tinterpreta x-xogħol hi stess. Jiena kemm jista' jkun ħallejt ix-xogħol open to interpretation ma ridtx ninfluwenza l-udjenza biex